Upa tuni cu na caan ṭha na ka pek na lawm ee. Atu kan hal dingmi te hi a rak biapi tukmi si. Ka van chim ko lai ee. Khamhnak vel thawng timi hi Pathian sinah kan hmuhmi a si. Pathian sin kan hmuhmi a si. khamhnak ṭhatnak hi tah khamh a co cangmi nih hin nitindah kan tuah hau ti maw timi ti khan nangmah in na kan vun chim
ya ṭha tuk ya khamh cangmi hna pawl le thil ṭha kan tuah ti lai ma thil ṭha tuah tah a herh a herh ti ma timi ka si te rai si tuk ṭha tuk a Pathian nih khamhnak cu a vel thawng bakin kanmah tuahnak tel lo laksawng pekmi kan si Asinatein Pathian nih a kan khamh dih tikah hin amah nih a dinfelnak, a ṭhatnak pawl hi tuah lo ding te pakhat hmanh a hrawhmi um lo. Dinfelnak, thianhlimnak, tangdornak le hna biazawnruahnak, thianhlimnak te pawl hi Pathian nih tuah ti hlah u, khamh nan co cang tiah a tinak um lo. Khamh nan co cang i tuah ti hlah u tinak um lo. Kan tuah chinchin ding tu si u tiah te pawl nih Fiang ko lo ma. Kan dir ke kan dir thok lehlam tu ding si ti a ti. Kan khamnak a co cang mi zong le thil tha kan tuah ning si ko. Thil tha tuah kan i timh ding phun si. Na tein tuah ning dan belte ai dang cang. Paul nih timi cun ni cu than chan chan nawlbia tang nan um ti tu cu nawlbia tang nan um ti lo pathian vel tang nan um cang ti a ti. Mah belte khamnak co dih hun hin thil tha kan tuah ding si, thian hlim hun kan ngaih ding si, mah belte kan tuah ning dan tuah ai dang cang. kan tuah ning lam cu a dang cang. Hlan lio ahcun thilṭha kan rak tuahmi le dinfelnak kan rak tuahmi kha van kainak ding ca kan rak i zuam. Nawlbia dang kan rak um ruangah van kainak ding ca kan rak i zuam. Zungzal nunnak phaknak ding ca thilṭha kha kan rak tuah. Atu cu si ti lo bang kha tu thilṭha kan tuah dingmi cu van ah a kai cangmi kan si. thianhlimnak ding ca kan tuah ti lo ti cu a thiang cangmi kan sangrua tu ah kan i thianhhlimh tu kha a si. Van ah a kai duhnak ding ka si loin van a kai cangmi dirhmun kan si ruang tu ah khan thil ṭha kan tuah deuh ding si. Van a phan cangmi dirhmun van a kai cangmi kan sang ruang tu ah thil ṭha kan tuah ding si. Thil ṭha tuah ning dan tu kha i dang cang. Cu thil ṭhalo, thil ṭha kan vun tuah khawh lo caan te zong ah khan khamhnak kan sungnak kha si lo. Thil ṭha kan tuahmi tu Pathian sunpar lingannak ding caah Pathian sunpar lingannak ca tu kan tuah deuh ding ka si. Tucu van ka duhnak ding ca kan si ti loin thilṭha, Pathian he a lawmhtertu thil, Pathian ngaih kan chiatter mi cu Pathian lung kan lawmhter cang lai timi tu kan kan thil ka ruah ding kan si. Ṭihnak phannak si ti loin lunglawmhnak tu le thilṭha tu kha kan tuah ding si cang timi ka vun chim cia ding. Mah ruang kha James chung ve tampi nih an rak lawh lengmang. Jeim zong nih tuahnak a langhter tiah an ti. Mikhi khi zei a si? Cun Jeim, Jeim, Jeim na ṭialmi kha Abraham kong ti ka si. Abraham nih hin Pathian kha a fapa Isaac rai, rai a thawimi kha mi, mithiang si duh ruah a thawimi si lo, mithiang miding kha a cohlan cang dih hnuah lunglawmhnak petu he a fapa kha Pathian nih Matluk misual kawmi hmanh maw mithiang ah kan cohlan cang mi mu miṭha kan cohlan cang mi cu lunglawmhnak theitu kan thilṭha kan tuah ding si a nih zong kha a Fapa kha Pathian nih miding ah zumhnak thawngin miding ah cohlan cang hnu ruangah Pathian cu a sian lomi zeihmanh ngei ti lo Matluk a va tuahmi tu kha a si deuh makham nu tampi nih lak in a palh tuanmi view le base kan si mah tuah ding a si makha a si kan tuah ding cu si a tuah ning dan tu ah a dang cang runga nutnak phak duh ruah a si ti lo in kan a phan cang mi sungruang lunglawmhnak theitu kan tuah ding tu a si